my people una do una do na wey don dey come my channel before welcome back if today na the first time wey you dey see my channel say na today be the first time wey you dey use your two kurukuru eye see me na I be this welcome to my channel my name na summer before i continue make i remind una you see that red button there wey dey write subscribe click am make you subscribe after that one make you click the bell sign so that anytime wey i upload new video you go hear the kpaa notification say i don upload new video mm-hmm, na so

You na dey hear? But I fire by force, so make una try to ignore am. I feel say my voice e loud pass that one. As long as say una dey hear me, e no matter. Mm-hmm. How una dey? Long time. How una dey? How your side? Shey una dey enjoy? Shey una dey bubble? Hmm. We thank God o. I thank God for una life. I thank God for my life. Say all of us survive this koro so far. By the grace of God, na so we go dey survive and reach the end in the mighty name of Jesus.

I no support am, I no know whether I dey guilty or dey innocent. My own, I say make we date. Yoruba go say isuru ndidi. Igbo ga Igbo say ndidi. Let's wait. Make una no begin call am guilty. You see that yeye noise, it don stop now. To say I dey wait, e no go stop. Uh-huh. So na that one. Another one. I make video. They say wetin dey call Adeboye. Now our people now. I no know why some people dey like fear fear oyibo go say fear fear monger na so they talk am fear monger fear fear up and down they say hey adeboye na antichrist hey adeboye wan join all the religion together Ah, our people sometimes um, you see this christianity when e enter the hand of ill- illiterate ignorant people you know join am together i no dey insult anybody i just dey talk am you know statement of fact na so oyibo dey talk am statement of fact when people dey illiterate come dey ignorant e dey be problem o they come come and say the man wan do one world religion they wan join all the religion together wanti wanti wanti they come share one video na somebody even share give me i don share am for my for my other channel they share the video give me na i come watch video say okay i no be i no dey follow this uh, adebuyi o no say me i no dey follow pastor na jesus i dey follow bible say author and finisher for our faith na jesus i no dey follow pastor i no dey follow eh relationship with god na me and god no be no middle man dem no get person wey dey for in between una dey hear eh i no believe say na pastor go pray for me before god go answer na lie eh god i no believe say i go pay god money before god go bless me i no believe that one because god gift na foc i don hear that song how they talk am the blessing how they sing at that time ah

i go watch the video no the people come explain to me say na for im seventieth birthday if na im seventieth birthday no be today dey do that meeting dey go there go sit down he come dey talk say for that video he say uh, he, he, he say how he take talk am say as politi politicians don fail say make the religious leaders make dem come together discuss make dem fit um, speak up against

people no dey even follow this bible at all no matter wetin you think eh na end time o na end time o even if na end time wetin bible say make you do no part of bible tell us say make we no dey at peace with our neighbor no part of bible tell us say make we no pursue peace no part of bible no matter so you go make the choice whether you go obey wetin the bible talk or you no go obey wetin the bible talk many verses dey wey bible wey bible tell us say make we dey at peace with our neighbor make we make peace with people blessed are the peacemakers

no no matter wetin whether the world dey end or not wetin be your part to play bible say pursue peace with all men na that one be your part to play e no say make peace with Bi- bible no say pursue peace with all men eh, but if world dey end o no pursue e no tell you like that if you look your bible for hebrews wetin dey call am hebrews twelve fourteen bible say make you make effort to live in peace with everybody e no be some people no be christian no be no everybody na so bible tell us na so bible tell us abi you go follow abi you no go follow bible you go decide whether you wan follow bible or not e say i make you dey holy e say because without holiness nobody fit see god na bible i dey read o na bible i no say na pidgin english na bible sha go carry your english grammar o, big grammar and big english bible read am na the same thing eh na bible i dey read na bible o. Eh, make i read another one Eh, psalm thirty-four verse fourteen the bible say He say make your tongue come out, no even go near evil. I say make you do good. He say tongue come out for evil, make you do good. Make you seek peace, make you pursue am. E no be just make make you dey seek peace o, make you dey try to dey peaceful. No, he say make you pursue peace. you know wetin e mean to pursue peace na be say if peace no gree come to you make you pursue am na bible i dey read e say make you look for peace make you pursue am pursue am peace no gree come pursue am make i tell you whether the world dey end o e no dey end o god don tell you wetin be your own to do e no tell you say if world dey end no do am again no e no say just pursue peace o but if the world dey end no no pursue peace again or if so so and so no e no give you condition

na we are we go say we be christian hellfire we no wan go even heaven sef una no wan go na dey fear the end why you dey fear the end shebi you say you be born if you born again christian why you go dey fear the end here na you go go meet baba god for heaven eh e end time o eh antichrist o even if why una dey fear why una dey fear if e end where you go go if you be true child of god na sign say your faith no strong well well na be say you never really arrange your life well well with god you no really dey follow jesus if you dey panic dey shake up and our people can fear because he come eh eh aunty cry end time you go fit stop am even the end time sef you too gragra up and down una go fit stop end time we no fit stop end time when e go come e go come as child of god you suppose to ready say anytime wey e come oya make we go oya

direction make you begin rearrange am now all the jagajaga waka for your life make you begin dey change dey rearrange am because the end fit come the next five minutes you no know the end fit come anytime when i say end sef no forget say some people their own don already end once some people don die now na their own don end be that so no dey all this kini be ready make una we suppose to dey ready anytime anytime anytime anytime anyway my people as i don talk reach like that make i leave am for there i no wan make this video too long una do well say una come watch my video until next time my people una bye bye you una bye bye.